Call me Daniel Soka aka the bad new system ting cagwan. Tin omyero lakom oboko lok ngiwe. Boko lok pire tek tutwal. Alego ni omyero waboko lok kakane. Hmm? Omyero waboko lok neno. Eno ber tutwal. Wic myero kiyweyo bene. Lok bene myero kiboko. Eh? So an atye ki lapeny, so lapeny eni cito straight bot omera ma kilwongo ni boss me gutim lawi awobe kikome, boss me gutim the original lawi awobe kikome can can son of Jais son of Jais eeiya bwod pa ryemo kikome ineno wai you rasta man tin bobbi boko lok now lapeny tye ni wod pa ryemo boss me gutim latinni ma ma kilwongo ni ojoko ni in ikaro tye kwene? Latinni ma kilwongo ni ojoko ma in inywalo ki acora, acora anyira omoro kikome, acora gang gitye ingeto, daimon otel kikome.

Won Lumix Dedon, latin ma inywalo ki acora ti kwene? Wun wubedo abeda wun kit acora dok wubedo eno i ot pa KT man kilwongo ni i kona wang O. Yes, pa ot kenyo wubedo kenyo pi mwaka mapol dok in ibedo ki acora calo laco ki dako nyo calo dakoni pi mwaka makato adek. Nao wun wucito wunywalo latin, wun wukele acora, anyira omoro kikome. Dong acora, Nancy, en kikome, An ocwalo in, ocwalo in macalo boss me gutim i police probation gulu cps tyen makato adek ni in pe itye ka taking responsibility me nyodo ma in imine. in pe itye ka taking responsibility me nyodo ma in imiye dong latin eni ma in imiyo bot Nancy ni i kare ma in icito i cow madit i lobo Australia latin ni onongo in iweko tye i Nancy. Nancy Acora awaco wa gangi ki kama abedo iye so wan kikome wabedo wan kedwu i police probation i gulu cps an in boss mego Tim akena ma obedo speaker me bar dege Division macon akena abyeko ni ka alwongo ni akena dano weng kenyo i gulu kenyo ngeyo so obedo an akena ki dong wod pa Ibii wod pa Ibii me probation tye bene moko caden en bene tye i probation obedo kenyo i gulu tyen makato adek ma an aye calo omeru. ma cwara geno ki dong ki i gulu weng kigeno ni omeru ma twero miyo tam matir ma kwiri wabedo kenyo acwara okelo lok tyen madwong acwara myero ni in onongo ibuto ki iye kitwe ino co walaro lok kenyo madwong pi ni in dong ipe ka taking responsibility Ci dong later cware bene waco ni in lutino ni weng mo ma in ma calo boss me ki taking responsibility peke lutino ni dano aye tye igwokgi. Joshua gin ki Jerry lameru ma kilwongo ni Grace ma tye lapwony me primary kun pwonyo i Gulu Central piny ca Gulu Central primary school en aye gwokogi. En aye culogi, en aye tute i ketgi weng. In calo boss mego tim meri, ket ticci mere me keto nyodo ci ngwec. Ticci mere me keto nyodo ci ngwec. Wun i kom ah, anyira pa dano ba, en ticci nywal ki anyira pa dano makato Cok apar i gulu, mukene ma kilwongo ni atimgi. Wun latin ma inywalo ki atimmi bene dok lok kome abib kelo pat. Mm. Ni Daniel Soka tye ki dictionary kom otim weng. An atye ki dictionary. Buk madit dictionary kom bas mego otim weng. Abiyaro kwiji kwiji kwiji kwiji.

Latin eni wa myero inyut kakare. Dong tye media, media houses me gulo weng amyero ni wa bin wa investigating lok kom latin ni maber acora Nancy gang gi tye inget otel diamond kikome man ma opime apima ki gang kiberu gang muzee kiberu i pece kenyo. Dong gate gang acoragi tye en gate pa lumig cdedon-gi pien won acora tye wat macok tutwal ki won lumig cdedon gitye tye omin won lumig cdedon kit ma wan angeyo kwede maber i peci kenyo dong gin ma tye en aye ni wamito ni wutim wunyutwa. ka mujoko tye iye. Co dong ma lubbe ki kwedda ki dong lok ma an aloko ki acora, latin eni-ni pud tye ngat ma bedo kwene, bedo i kona Kitgum ka ma i kabedo ma kilwongo ni cuk kabedo pong. En bedo kenyo en aye tye gwoko latin pa boss me gutim pien acora okwero gwoko latin woko tek acora neno ni gini en inywalo gini ma ojunge woko en wiye gak ayengo ni keleke keleke keleke calo wi latongol acora okwero ca acora wa ibale ki kuc-ci en pe ye gin ming mo nongo otimo onywalo jok pa kwarone mo en pe biye gwokone matwal cora kwero gwokone matwal boc mego onongo libbe ki mutoka cito kun omiyo en kony ka moni ka ma kigwoko iye latin-ni gin ma mege ca pe kwero rastaman libbe cwalo cukari en ki mokogi onongo ki jami mogo matino tino bot mego enoni ma tye ka gwoko latin-ni. So kong bedo i gin ma aniang ni condition pa latinni worsening ngoko, mego ca ni bene dong pe tye ka ye taking responsibility. So watye lwongo media houses o weng me bino niang lok kom latin pa boss mego tim maber pien responsibility me gwoko latinni dong ongayo boss mego tim moko. Wamito media houses kacel ki charity organization gubin gukonye. nyo ka pe kitye ka neno ni kicwalo latin nino i watoto nyo ka ma kigwoko iye lutino ineno co gin ma tye latin-ni kong obedo i gin acama pe bongo pe jami weng peke omego-ni bene tye ka koko ma tye ka bako doge abaka awoo maca ma pud bene pud pe orii cabita acel an aloko aniang jami ma tye on the ground weng. Otim. Bene dong giwaco ni yo mo ma gin twero kubbe ki otim bene peke. Kom bedo dong bino mwaka aryo, responsibility mo keken kom latin ni ka ma omyero kicwal iye dong peke mapat ki dong. ka gwoko lutino calo watotogi nyo ka gwoko lutino mukene ma tye i gudu. So wamito media houses weng gubin me kwedo lok me kaltinni maber pien acora wa i kare ca pe mito bene winyo lok kom latinni, pe bene tye ka mito ngeyo wa ka ma tye iye. So latin pa Otim Bosmik-ki, an dong acako ngeyone maber i kare ma acito ka tingo mucele. kabedo ma kilwongo ni awor nyim. Co ma dong an acito atingo nyim ki awor nyim, acito adonyo i cait me rwot obilo ci dong dong aneno dano mo juka i yo. Gijuka ni gimyero mutoka ci dong an aye dong aneno mego ma otingo latin mo magoro.

Ocoka dong wabedo kwede pi mwaka mapol bene kome pe lit bene wape ka cito kwede i ot yat watye ka cito mere kwene kabedo opong ocoko eni man latin pa Bosnick Otim ma onywalo ki lamego mo ma kilwongo ni Acora Nancy Gulu. So acwaro kwero latiniko ma pud tidi paka dong wayelle kwede. Man aye dong watye gwokone en. Ci awe en kono Bosmic kono miyo kony? Aa, kony mo matir atir ma Bosmic miyo bene peke. Latinni wan dong watye yelle mere kwede en. kare mukene kicel boc ma kelo mogo cukari mogo kicel i nge dwe aryo nge dwe adek mogo mogo kelo en moko kwon gi ki ngo moko cak gi eni ki nga nga gi kicel i nge dwe adek mogo bedo bed dwe abicel nongo pe ngiyo kom latin ka cako tita ctori i kom latin ni o weng kit ma jami otimme kede ma waco bene atir ni latinni bene tye ki two en two ojonye ni bene kinywalo ki two neno kom latinni tye malit ngat omyero obin ikony pe lok enoni tye i wiya ma mego enoni an atingo lamego enoni i twenty ngo atingo i twenty eighteen ki mutoka ma mega mutoka ma mega so gin ma tye wa miti i media lok kom latin pa bosbik eni media wun weng omyero okel atencon ma megwu wugona cim jo ma pe gingeyo wek akube aya omin acwara ma yam obedo i polic ma dong ki deserting ki i polic bene tye ma dong tye ka raising lok ni latin eni omyero media houses okonye okonygi ki raising lok kom latin-ni. tye nenone co wamito ni media weng gubin latin pa boss me gutim en boss me gutim obino gam lok kom latin ne latin ni ma nyen ojoko ti kwene boss me gutim ti kwene iti miyo kony bote latin eni ti HIV positive ki nywalo ki two dok bene oran noko

Latin pa lawer ma wai en iywek mada dok en ilony nyoko en tye star en iywek ento ywekane ka dong jaba nono jalo wa latinni bene pe twero gwokone ywekane ka wa in bene cente peke bene pe ye mwonyo yat cwaki owot toko weng rege kori owot toko weng Ibamo bongo madwong adada i komi. Cilim jad pe kanne jad kelo jami weng rasta man woko. Cilim pe kanne. Ineno? So bino igamwa lok kom ojoko. Bene pe obityeko. Pe obityeko nino adek, nongo an ayaro lok kom latin enoni weng. Ka ma atye iye, wacalle nongo tye botwu kany, nongo wuneno Way Media. An awaco ni, Buk kom otim weng tye bot an, Daniel Soka. An angeyo boss mego otim from childhood. From straight from Kitgum Primary. Kadi bed ni onongo gin gitye school step anyim, an atye step ma piny. Aca ongeyo boss me wa kun wa con. Onongo kilwongo ni boss me G, tim G. Eh? ki tung praimari en ka gilwonge ni otim jii dong nongo yomo cwinye yom mo eh, nongo ciko toke dong eh, toke kwon toke mo i kare otimo toke eh. so gin na tye mere otimo bino gam lok kom latinne ko maber pien pe obityeko nian adek ya an an- you be assured no details kom latin weng an akelo botwu atye ka lok gang kwija Jami weng gitye ka tita, tye ka bino i pipeline kikome. Bene wa lok ma aloko ki omin acora ma obedo police macon dong tye deserter kombeddi ki deserting ki i police tye wabino wanyamo lok eni weng. Acora bene anytime nongo acora tye live live yeah nongo acora kikome en bibino loko dok tito cwercwinye.

nyuto kakare o an atye dong i dye kam ee mako an pe tek ki i dye kam cawa mo keken ki bi mako an dong ki i dye kam nao ayela pe in dong ya ka ma an atye iye wek anen ka onongo an aye i dye kam kunu an mito dong abiyaro komi weng buk komi weng tye bota acako kelo ki i kom ada ni kwene kwene kwene kwene. Okita gin oweko jo oriya ocito bene weng i kit gung ocako timo ngo weng atito pe tye gin mo ma obidong okura an Daniel coka okura atye ka bino.